Mae'n amser rhyfedd iawn ac mae'n amser anodd iawn i'r mwyafrif o fusnesau. Mae pawb yn gorfod addasu yn sydyn iawn i amgylchiadau'r farchnad sy'n newid yn ddyddiol. Dyn ni'n gorfod meddwl ar ein traed yn llythrenol a gwneud y gorau o sefyllfa wael. Does na ddim pwynt meddwl sut allai pethau di bod, mae rhaid i ni ddelio gyda'r sefyllfa sydd o'n blaenau ni rwan. Fe ryden ni yma yn Menter y Busnes yn parhau i fod eisiau gwneud ein gorau i helpu busnesau ar draws Cymru, ym mha bynnag ffordd y gallwn ni wneud. Ryden ni wedi buddsoddi mewn technoleg sy'n caniatáu'n staff ni weithio o adre, ac er nad ydyn ni'n gallu trefnu gweithgareddau torfol neu gyfarfodydd wyneb yn wyneb wrth reswm, mae yna lawer o wybodaeth a chynghorion a gallwn ni eu rhannu o hyd. Mi ryden ni eisoes wedi creu adran newydd ar ein gwefan sy'n crynhoi gwybodaeth am yr amrywiol gynlluniau cymorth sy'n ei fusnesau, rheini mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi. Mae'r cyfrifydd Llŷr James yn mynd i ymateb i gwestiynau busnes mewn perthynas â Covid-19 mewn bwletin wythnosol. Mae'n amser pryderus yn feddyliol wrth gwrs ac mae Andrew Tamplin o Canna Consulting yn mynd i fod yn darparu cynghorion am iechyd a lles i ni gyd ar adeg fel hyn. A fe fydd tîm adnoddau dynol Mabus yn cynnig sesiynau hanner awr o gyngor unigol i fusnesau am ddim. Unrhyw gwestiwn sydd gennych chi am faterion cyflogaeth o ganlyniad i Covid-19. Y tri gwasanaeth yma ar gael i unrhyw fusnes ar draws Cymru, wrth gwrs. Mae tîm Cywain wedyn wedi llunio map rhyngweithiol sy'n dynodi'r cwmnïau bwyd sy'n gallu gwerthu ar-lein. Felly os ydych chi am gefnogi busnesau bwyd lleol a chael cynnyrch wedi ei ddosbarthu i'ch drws, dyma adnodd defnyddiol i chi. Ac mae yna nifer o enghreifftiau o fusnesau bwyd sydd wedi bod yn ddyfeisgar iawn i allu gwerthu eu cynnyrch yn y cyfnod heriol yma. Cwmnïau megis Blas ar Fwyd, Caws Cenarth, Gwin Dylanwad, mae eisiau chi ddilyn eu storïau nhw yn ogystal. Ar gyfer y diwydiant amaeth a choedwigaeth, mae yna nifer o glipiau fideo, podlediadau, ffraethleni ac ati ar wefan Cyswllt Ffermio, a byddwn ni hefyd yn lansio webinarau yn fuan, Edrychwch allan y fanylion ar wefan a'r cyfryngau cymdeithasol Cyswllt Ffermio. Hefyd, mae yna awr o gyngor ar gael am ddim ar surgeries Cyswllt Ffermio gyda arbenigwyr perthnasol megis cyfreithwyr, cyfrifydd, cynghorydd busnes neu unrhyw gyngor technegol arall megis maeth, pridd a phorfa. Mi fyddwn ni yn diweddaru ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol megis Facebook a Twitter yn rheolaidd. Mae croeso i chi gysylltu ni trwy e-bostio covid19 at mentorabusnes.co.uk neu trwy ffonio dim 1970 dim 63 6565 neu gysylltu gyda unrhyw aelod staff Mentor a Busnes lleol. Os ydych eisiau cymorth neu wybodaeth, dewch i gysylltiad ac fe wnawn ni'n gorau eich helpu.